Nos con destino la diversión. Por favor, diríjanse a la puerta de embarque. Cu nos capitan awe Ramiro Bret y tambe nos asa copiloto Vanessa Leer, hace falta awe siete ahi, tin cu e bebe, Angie Dirks. Y nos quiero desear un bom bini awe di Bam Biaha edición di Pasco. Nos busca lugar lang pa uno bo bay Pasco, nos in New York, nos in un otro lugar semana pasada. Awe nos ta bay um, Poland. Exactamente Wroclaw. Así no llama lugar. Wroclaw. E nan ta e siudat di Pasco. Ora ku lato siudat uh, riba e riu uh, di Oder River, manen ta bisa, parte di West Polonia. E ta konosi pa su plaza di mercado, sete plaza di Crestus, kumi kemi bota wete jis aki. Uh, borta ke kasta elegante ku ta forma un banda ku fuente na moderna. Tambe e plaza tin antiguo Ayuntamiento gótico cu su eh, reloj, su oloshi astronómico grande. Banda di e eh, sitio tin e eh, panorama di... Me va conta menciona que aquí Rackwise, que le debe ser bon. Un pintura que está representa batalla de independencia de 1794. Sentencial Centennial Hall Auditorium Ku ta e kupo higante ku e e spiera hal, e dom halto, ta situá otro banda di e riu. Poblashon ta seis shen sesenta i nuebe mil hende na binti binti i un. Su aeropuerto prinsipal ta aeropuerto di Wroclaw, mi ta kere mi ta bisa bo, mi ta be wak kon ta bisa e ku kende Poland. Su área ta di dos shen noventa i dos kilometer.

E sud e tin distrikto, se tin kuarenta i ocho distrikto. Ok. Esei ta parti di e World Law Poland unda bo por bai pa pasa bo Pasko. Un di siudatnan tambe, un di topnan. Esei ta kai den top 4 siudatnan ku ta um,

Ah, e ta bon pa mi di eet. E ta pa Pasko, so ke nos ta edishon di Pasko bo bo bai ole wo kra. Wo kra. Wo kra. Wo kra. Wow, se lo se momento me cheque. Tame te dom ma te si di bai kis un Airbnb, esa kita yama Bison Village. Y esaki si ta mas picant. Esaki tin 305 florin pa anochi. 305 florin? 305 florin. E meta kai mas o menos un 155 dólar. Sí, eta queda basta close di un um, parque nacional. Okay. Esa aquí tabira full un otro tipo de experiencia, no bota conectante que más con, con la naturaleza, mane vos. Mira cosa sei sí, coi palo aquí. Nice. Sí, é natureza. Cabaña, va. Vai que vi.

Loke me gusta loke ta yen Samuel sa da riba bom rem feliz mainta pa awo. Yes, nos tin cu Diara bon dia. nos tin cu Buen día, dicen un Darren. official thank you un be. Culpa lan ta bon. Despues despues cu nos yega fe Poland nos ta bin and congratulate you once again. Pero ahí nos ta den Poland. Ama gusta e e Airbnb aquí. E ta un tiki. No, e ta un tiki ale ta bon. E ta e ta e ta bon. I like it, I like it.

It's a genocide for real. Y tambe bo por bay, saki saki si mi te kere full, nos full e wake up crew te bay ta enjoying. E Zakapon tour with the thermal pools and hotel pick up. Um, y namo por soak up the views of the Tatra Mountains on this best selling Zakapon day trip. Dus het bay ta full un day trip. Dis pa personan tin un idea na e thermal Pools nan anochi Wow. out of this world. Wow. Mi sta anochi ta riba bucket list. Wak den nos pantaya tambe Sí. por por weta em hoy con nos wetando di tambe un kerstboom mas grande que sunku di nos ki ban di di hooi ei. Wak e reindeer. Y tambe kiko nos ta bay hasi anochi tambe sowieso nos ta bay tin e evening or night river cruise tour. Aynan bo ta wak tur lokual Victor Races ta wak ku tur e lusnan. Awor den Christmas tin mas lus ku nunka. So it's gonna be beautiful sightseeing um, e visual lights di e Cacao City. I un kos mas kiko nos por hasi aynan, saki mi te ke nos body ta bai enjoy, e salt mine guided tour. Aynan tambe nan tin un salt mine guided tour ku bo ta bai abou. You go down. Down, down, you go down. You go down, you go down. E bouki wat haya? Salt. Okay. E amazing sights. Okay. Mm. Mam busca salt. Baza, mi abai puro busca pa waki con nos pohasi pa co e nightlife. Mm -hmm. Pero... Di nada. Nan ta será, no binti sinku por siento di e bars i klòpsnan ta será binti kuater te dia binti seis. Nan ta respetá e fecha. Nan ta basta religioso. Sí, i pa loke ku ta e hotèlnan sí e barsnan ta keda habrí. Entonces nos por gewoon keda. Pero ya nos ta bai mas tantu pa e Christmas experience. Pero loke mi por konta bo si kon eigenlik e e komunidat ta selebr'é. Ya kaba e preparashonnan ta kuminsá, manera bo sa, dia binti kuater, e famianan ta bai sinta rond di e, e fire y aki nan ta unda cu nan ta bay sinta papia y haci un recapitulacion kico tur a pasa durante e aña. Y esaki nan ta lo que cu ta um, hopi hopi, dus e, ta echt algo di nan ta e Christmas Eve table. Dus nan ta meti un tipo di noche de buena, Aha. noche buena, sí. Pero aquí nan nan ta bota bay haya just dos diferente plato riba mesa. Pasobra esaki ta en conexión cu e just dos apostles nan. Oh, wow. E djes dos lunanan di e aña. Entonces, yeah. completo. Y sí, y mayoría di e dishesnan aki ta cocina especialmente pa e dia aki. Dus, y solamente un biaha pa aña. Dus dia 24, bo ta haya oportunidad di purba djes dos diferente tipo di um, cuisine. Y bo por haya solamente dia 24, dus este único dia que non ta hasiere. Dus es aquí ta mas tanto, um, como se recetanan tradicional di familia, bla bla bla. Na unda ku e ta algo ku traditional, dus nan ta hand down di pa lo ke ku ta e party enan traditional. I lo ke ku no ta keda for ta e party Christmas carols. Ah, that's I nan ta beautiful. nan ta nan ta echt echt at heart ku esaki. Dus tin no uno, no dos, no shen, pero thousands of them. Wow. Dus bo ta topa nan riba kada kada skina. I tin un survey ku nan a hasi na un radio, na un Polish, un Polish National Radio, ku ongeveer 80% di e komunidat ta akudi na Christmas carols na e dinner Is a table. thing, is a thing. Dus, yo, Dus a pesar ku bo tin just dos diferente dish riba um, bo mesa, Aha. i e ta bai akompañá ku Christmas carols tambe. sowieso, sowieso, bo ta in ang eating and there's someone singing outside. I tin pasterka. Pasterka. Ora ku Casi de rosa riega, dus mm. met nine riega. Um, tur hene te bai na um, going to the Christmas mass. I paster ka ta un met, un met nine mass celebrated by Roman Catholics. I saki te pasa solamente dia 24, dia 25, full round di Poland. Dus um, esa kita lo que um, te tradicional Loke ku a nan das dia binti kuater, dia binti sinku. Okay. On the road to find something. E tin hopi diferente markets, no? Dus tin diferente lugar ku ta hasi Christmas markets, ku mm. diferente um, um, atrakshonnan di, di Pasko i tambe um, kosnan ku bo por kumpra. Ku bo ta hasi solamente di ene. Beberton van de Kout. Mm. Poland ta kai bou di top 5 lugarnan uh, di mundo pa bo bai pasa Pasko, no? Uh, sí.

Awe mi a haña un bidio den una aerolinea ku a ta bastante nice. Mi ta bai mi ta bai pasa di biaha, pero bo por sera e segmento pa mi por sera el ai? Sí. nos ta desea bo un feliz biahe. Danki na Aruba Airport Authority i tambe na Wingo i tambe aworki tambe ku Gol ku e buelo dos bia pa siman ku via Sao Paulo tambe. Mensen, we ga na Brazil.